Hello thlirtu te in zavai in chibei vek u le in lo dam tha em? Tun tum ka video chu a pa hriat reng nak ka pa min boral san na kum sawmhnih thla hmasa khan in a tlin na ni a chuvang in ama tan video hi rawn dah ve ka duh a chuvang in i a en peih dan te tan a bul atang a tawp thleng min lo en sak tur in ka sawm bawk cheu a Christmas te lo hnai in i helam boruak phei chu Mizoram ang a ni lova lunga le lunglen hi zual em em a ruai theh tih vel te a awm bawk si lova chuanin lenkhawm te khatiang kha a awm si lo a he lamah chuanin i ka ngai em em thin a a bikin Christmas dawn phei chuanin a pa ngaih hi zual a i a pa hianin Christmas hi a ngaina em em a kan neih chhun thil te hian in a chei mawi vak vak a chuanin inkhawm te a pe em em a chuan lunglen a tizual em em thin a ni. Facebook ah khan heti hian ka ziak a, thla leh November khi a pa thih champha a ni a, he lei kum sawm hnih min liam san na a hlim thla leh tawngkam te rilru a la thar leh thin a, ka Facebook ah hian thian leh chhung te zawng zawng a pa in lo hriat reng na tawngkam hnih khat lo comment turin ka sawm che u ka ti a chuan comment A, tam tak ka dawng a, ka lawm em em a, a pa te in lo hriat reng ve, in lo hriat ve reng avangin ka lawm em em a ni. Umm, nu i chhak, u nu i chhak chhuak in a rawn ziah chu i pa pu hming a kha chu a ngaihawm thin khawp mai, Pathian hi a ring em em a, Pathian pawh in, pawh hian a awmpui hle in ka hria, ka mitthla hian a cham reng thin a, Pek a, kan student a nih lai khan a notebook kawmah te Pek a hming, A, I pa in a rawn ziah te kha ka mittlai in ka hmu thin a, a haw rawp mawi zia te kha aw, a ti a ni. Chuan a pa hian in, Ni e, kan thil neih zawng zawng ah hian in a hming a ziak a, HDL te a ziak a nih loh pawn keimahni hming te kha a, e, kan lehkhabu zawng zawng ah te khan kan notebook ah te khan a ziak thin a ni. U Ruatfela. a hma fel a, khua a har ve ngawt ang, in unau zin kawng hi fim emaw thu a ziah ni se thinlung a khawih ngawt ang, lo dam u la, lo la zin rawh u a ti a ni e, kan kan lawm lutuk aw, rawn zin leh chu ka tum ngei ngei a, i Pathianin rem a tih hma chak ber a rawn zin leh chu ka tum a ni. Chuan Umami chuanin i pa Teloa awm chu a har viau ang, Mahse, van atangin lo thlir reng che ka ring a ni, a ti ni. Ka lawm e, ni e, Pathian ringtu nih na vangin i ka thlam uang a, ka pa chuanin van ramah nuam takin a awm anga he lei hrehawmna a tuar tawh lo ang tih hianin ka inhnem em em a ni. Chuan. Raltê Pu Hmenga hi a ngaihawm thin khawp mai, ka fapa birthday ah khan hla min phuah sak a, tun thleng hian kan nupa in kan la sa chhuak thei a ti a, min ti hlim em em a, i messenger ah pawh khan in i an ka pa hla phuah sak chu a rawn dah min rawn thawn a, min ti hlim in min ti nui a ka lawm em em a ni, chuan a pa hi hla phuah pe em em a, hla sak pawh pe em em a, i mite angin va thiam leh enge. Vathalen em em chu ni lo mahse hei a peih zawng kha a nia. Chuvangin mite hianin an hriatna pakhat chu hla puah thiam leh biakin a hla sa mi ka tiin an hre thin a ni. Chuan ka thiannu Maheri Awi a la rei lo viau em aw ka tia tun hi hun hi a lo va kal chak ve i pa chu ka ngai hle ka ngai thei hle mai. Inchhungkua a biakin a i pa hla Phuah in sak lai ho te kha ka mitthlaah a cham reng mai a, a va han lunglen thlak tak em? I fate pawh hi a i pa hmu ve hmuh ve atan ka i thin a hlim pui ve em dawn a sin kin nangmah tak pawh ka ngai thin che kan in zui nasa thin zia kha ni em a heri hi i ka pa damloh lai leh thih hnu thleng pawh a ka pula awm leh thian tha tak min a ni a, i a chungah pawh ka lawm em em a. Chuan Mawite a umm ti a ni a, i pa hmel mitthla a lang uar uar mai, a ngaihawm hle mai a ti a ni. Chuan U Tawmi, Swami chak chhuak, kan naupan laia kan in kan inah awm thin lai khan chawhtawlh hla kha phuah te kha a sa thin a. Kan ngaithla thap zel a, i pa chu ngaihaawmin a lunglen thlak hle mai, naupan lai te kan hrechhuak uar uar mai alawm le a ti a, ni e. Chaw tawlh hla kha nga ti nge maw lo phuah chu ka hre lo a mahse a sa thin a, u Tommy te inah hianin umm. a lenna ber te an ni a, ih, Pu Remsanga te, ih, Pu Changa te inah ka leng dawn nia aw tih hi a tihna ber a ni a, Pu Zorama, ka Pu Zora, eh, a pu te leh Pu, eh, Pu Changa te hi a in lenna ber te an ni. Chuan. Mah rem i, i pa chu a, i pa chu lung a ti hleng hle mai. Inchhungkua a in, in, biak ina inzai ho lai te kha mitthla a lo lang thar leh uar uar mai thin. Ni e, biak ina hlasak kha ti thin a, ka zak zum em em thin a, a nu a kawr hi tian ka vuan thin a ti khan biak inah hian hlansa kan, a hla chu ka sa chhuak lo a kan phun ve mai mai a anu leh apa kha ani mai ka sa sa sa chhuak chu zak deuh in kan va kal thin a ma se kan din pui ve po khan in lom em em a kan o kha chu chhuak thalo ma se mo chuan Ka thiannu Mawite i Australia-in ka ka thiam a, Pathianin hnem mawlh che rawh se, a ti a ni. Ka lawm e. Chuan hma i ka cousin bung tlang mi maw a hma i a pu hminga kha chu ngaihawm khawp mai. Kan la naupang em a ka hre chiang tawh lo, mahse ka la hriat. Reng chu a kawr chung dum a ha laiah khan ka ngaihtuah chhuak a, chuan ka mitthla a lang thin chuan a LR Sanga, tuna i awm dan hi a hmuh ve atan ka awhpui khawp mai che, in ngaihawm thin khawp mai ni e, apa hi usa-ah hianin hruai thei la chuanin i Ka duh em em thin a, ka sawi fo thin a, ui a pa hi hetah awm se chuanin Facebook ah te hian a awm reng ang a, e hla te pawh post ang ka ring a, hla hla a thufuang ang a, i a hla sak te hi video ah tam ngawt ang te ka tia ka ngaihtuah mai mai a, tun hunah hian a pa hi la dam se tih ka tiang kha ka ngaihtuah ve thin kei pawh, umm chuan. Ahh ka nau umm Puite i a u i rilru tur ka hrethiam la duk ania, van atangin a thlir reng che u nia ti ani. Chuan Mawite i chak chhuak i pa kha chu ahh khawhar inah te khanin ahh kal a taima em em a, mi hlim thei leh lam pe em em Pathian ring tlak a nih ring tlat mi a nih kha te kha ka ka en entawn tlak tak a entawn tlak takzet ania tih a nih chu. Ni e apa. khawhar kal hi khawhar in kal leh umm eng nge biak in kal hi a hmaih ngai lo ih a pelh ngai lo a ni a nih chuan ih inkhawm ah pawh hian in lawm an kal kim lawm an a dawng fo thin a ni chuan. Tante a chhang tê a ti mi. I pa kha a ngaihawm ṭhin khawp mai. Biakinah solo a zai lai te kha mitthla a cham reng ṭhin a ti a ni chuan Zo, U Zopui relte Pu Hming a, Pu Hming a i ngaihawm hle mai Pathian ṭih mi biakin ngaina mi leh lai i lam te kha mitthla a cham reng ṭhin a ni a ti. Chuan U Zampui hun rei lo te a mu tih laiin kum sawmhnih lo, a laia lo ni reng mai. Inrilru a thar dawn lutuk mah se i pa kha Pathian tih em em tu a ni a, ah khang vang ti kha a ni ngei ang, nang ni unau pawh in dinhmun tha takah in dinna chhan hi a tia ni ni e. Pathian malsawmna liau liau ni a ka pa, Pathian tih tu leh Pathian mi a nihna avangin kei pawh lawm awm ka tiin mi van nei ka in ti a ni. Chuan Lalṭanpuia, Ṭanpuia, i pa dam lo kan ri ahpui a, jacket lianpui ka hak kha ka hre chhuak zawk mai a la a lo rei leh ta hle mai a ti a ni. Min ri apuitu leh khawhar ina min ri apuitu leh a dam loh laia min ri apuitu te kha ka hre vek kher lo mai thei a, kan la naupangin ka rilru te kha chi ai ve em em a, chuvangin i i inhming leh in nangmahni ka hre lo cheu anih pawnin Pathianin a hmuh cheu a, inchungah ka lawm takzet a ni tih kha ka rawn sawi ve duh a ni. Chuan Sangtei to chawng Lalpan Thlamuanin awmpui zel cheu rawh se, aw ka lawm e, ulawmpuia. In ngaihawm hle mai Kimi i pa in Hmawngpui kawng thlanga an ṭam huan a siam te kha ila hria em? a ti a. Ni e, a pa khan in i lo ti reuh te, lo ka ti nge? Umm, lo nge a, leipui ang hi mi khatiang a neih kha ka la hria aw kan i ka hre chiang lutuk tawh lo a mah se i kan thlai la tura kan kal lai kha chu tlem in ka la hria a ni. chuan u Chuana Bungtlangah khan khan ka awm tlem a mahse i pa kha pa tha tak a ni mai, zirtih pa deima tak a ni a, a fel em em a ngaih. Tin Hlapuah khan a la Hlapuah kha a awlsam a buhfai tham hlah te a phuah phei kha chu a sawi an sawi thin, kan chhungkaw chhiat that min tawiawm tlat thintu a ni a. Ka pa pension thlahnaah pawh khanin Kawnglung Primary School-ah khanin a zai ve nghe nghe a ni. Hun lo takah natna khirh takin a tlak buak ta hlauh a, ram danga hun hlimawm zawk hmang hman ta lovin khilamah a lo han. Kal hmasa ta zawk a, tunah chuanin ka nute ho nen an in hmu ngei ang a tawng. Try mi leh Pathian pawl nuam timi a ni a, Pathian ang chhung ngaihlim takin an chawl ngei ang a tia. U Chuana hi ka pa, U Chuana pa Pu Zorama hi ka pu leh a nu, Nu Chuni hi ka pi, kan pi leh pu te a ni a. Ka pa rinchhan berte nu leh pa anga ngaihte a ni a, mi harsa leh tanpui ngai te tanpuitu an ni a, chuvangin Pathian pawhin malsawmna tam tak an chhung leh an tu leh tu leh thleng pawhin a vur dawn tih hi ka ring tlat a ni. Uma Ruati, A ni ngawt mai, Kimi i pa kha kan theihnghilh bik miah lo, a hla phuah a sak thin te kha ka hre chhuak fo mai, a ngaiawm thin takzet a ni, Pathian malsawm, Pathianin malsawm zel cheu rawh se. Aw u uma ruat hi ka lawm e ni in. Right eng ngei maw a hei a hla phuahna bible chhunga dah a hemi hi i a hming te pawh a sign hi maw hei a pa hming a sign umm ti hian a sign thlap zel a pa sunna hla nih vangin a hla phuah a nia chuanin thinlai ruk ah hian. A run inchhung a ngui ruai e ka zua pa fam Dairial i chang ta hi Chungkhua nu nang lo leng la thinlai hnem thinlai min hnem rawh Ka zua pa an ka nem dia i a thlum e Khawi zu ang hian an ka biak leh tawn ni awm tawh si lo Tlai tleh eng a lunglen hi a nu zual thin e Chungkhua nu rorel dan hi lei hring hring min kan hre thiam lo. I hreiriang te zawng zawng hi ar ang kan vai e. Chhungkim ten ram kan chuan a, i sual i sul hnu a ngui ruai e. Par ang hian i chul dawn ta maw, a fam ta maw chu a nunnem khawvel hreawm chhuahsanin. Chung tur ni sa tuar lovin van hmun nuamah a ngil te nen. Hei a pa Bible a ni a, Bible pahnih nei ah chuanin map te khi a colour ve vek a, a lei na man thlengin a ziak a ni. Ka hre reng hemi Bible hi milem te kha a awm a ti hian kan en thin a. Bible te hi a chhiar chhuak vek a, chuan ih a line underline te hi a tam em em a. Kawngka thlalak sut nena awm thlap zel hi apa chu maw a, sut nen hianin thlalak hi a uar em em a, thla kan lak dawn hianin ih sut a nei lo nih pawn umm. mi suit hi ka hawh hi hmang thin a ih an lo hawh tir leh mai thin a chuvangin biakina kal te hianin a inthuam tha em em thin a neih chhun ang ang hian fashion apa hi chu maw fashion men ve lutuk a maw hianin. nu leh pa min pe a kan tanga tinge kan e min boral Pathian in min lak san min lak sak maw enga tinge umm Pathian remruat dan te kan hre thiam lo a mahse khati lama ngaihtuah lovin i Pathian in pa min pe a nu leh pa ahh min enkawl sei lian tu te min pe a min dam rei kan duh ang a sei maw min dam pui lo mah se min dam rei pui lo mah se pathian in pa min pe a pathian in nu min pe a hmangaih tu min pe a chuvang in khati lamah khan in lawm thiam em em i zawk ila he lei chhuah san. tur vek kan ni a, mahse, kan hun leh kan ni te kan hre lo a, tuman kan hre lo, Pathian chauhin a hria a, chuvangin Pathian remruatin, Pathianin a ni leh a thla a kum a ruat maw kan kal ni tur a ruatah chuan tuman kan dang zo lo va, chuvangin i kan hmangaih te rawn kal hmasa te Pathianin i an tan an ni tih ah a ruat a ni a, mahse, i hmangaihtu kum. kha leh chen hmangaihtu min pek avangin hei ka lawm em em a pathianin pa umm pathian tih tu leh ih pa chhel tak min pek avangin ka lawm em em a ni laina kan hmangaih te tel lova kum khan lung ngaia kan ṭa chhuak a ih kan lunglena zual a krismas te hmana nuam lo zual a mahse ka tih hunah khanin pathianin. ih muan cheuhin Pathianin hlimna a pek cheu ka duhsak em em a, ih a a hreh a har a mihring mihring ngaihtuah ah chuanin a har a, tawrh thiam a har a mahse, Pathianin thlamuan na a pek cheu atangin ih hlimna in hmu thei tih kha ka ring em em a, Krismas ah hianin lawmna hlimna hun a ni a, mahse, chutih rualin mi hrek, mi ṭhenkhat tan chuanin rilru natna, lungngaihna ṭahna a ni a, chuvangin i ka mite kan inhriat thiam tawn hi a pawimawh em em a. Kan lungngaihna leh kan rilru hahna a inang lo vek ang, a ṭhen chu i kan hmangaihten min kalsan a, a ṭhen chu enge kan Krismas. sum leh pai kan neih lo vangin kan fa leh kan chhungkhat te an duh ang te gift te kan lei thei lei sak thei lo a rual awh nan at avanga ih Christmas hman hrehawm a tih te lu sun na vang te chhung kim loh na vang te khatiang chi hrang hrang kha ih kan tawng nual ang chutiang ah che chuan in Pathian hnenah tawngtai in Pathian thlamuan na ih. Pathianah thlamuanna a awm tih ka theihnghilh lo la, Pathian hmangaihna leh thlamuan nei hnenah a thleng se tiin ka duhsakna ka hlan cheu a, chuanin Krismas chibai ka buk cheu a, kum thar pawh hlim lehlawm taka hriselna nen i Pathian malsawmna nen kum hlim awm leh lawm awm a ni ka duhsak cheuhin ka beisei a ni. A ni leh kha tih kha a ni phawt mai se i min lo thlir avangin ka lawm a. Nakinah video tharah kan inhmu leh theuh dawn neu aw. Bye bye.